Tirk, Ê cendirme bi şev wanî dewrî derd kevê digerê di nêrê ku ku çi hê çi tune mesel kesek mişkilê xwe hê tiştek kotî serî kesî ye ê tiştek bîye elmim yanî fehm tiştkê kî hê kî çi dikê kî çi nake nî fehm tiştkin ku ku mixalefe hebe tiştek hebe. Ê nêzîkî şefoqê dibê dibê wanî di nêrin wê de dorin mûkînê xwe

Yanî çokûçe bi çilê xistine jinik wergo kuştine. Ne bes wergo jî dinya sor e mehê yanî sisiya li Stenbol dinê pir sor e. Wergo jinik cilê bi cilê bini derketî yanî bi qas cilê bini ji vistanê li xwe dike û yanî ne cilê ku merî pê derkeve derve. Bi cilê bini wergo li wê derê jinik çekirine wê derê ye.

vê derê. Tu pê eceb û çit û jin kotî kuştine sebeb çi ye? Zêrê jinikê gî jinikê de ye. Guy horê xwe û dilkê xwe û boznê xwe gî pê de. Min dixwevo ne sebeb dizî bûnê vo jin kotî kuştine. Û conî jinikê ji tije ji birîne bînê ku wenî kê jinik yenî bînê kêro li jinikê ew bîye conî xwe gî bi qos porçe porçe bîye û gî xûn bîye.

Lomo cînî vê jinkê tij ji wenî bînê birîn bûne, hewl kirine eno wî bişkînin, qutkin, niko. Yanî bon re nemeşiyoye. Û gotin jinike bi zorî ye û jinik jî emrî xwe sid solî ye û vekuştine vê jinkê jî teqrîben bî di rûyê ser û derbos bîye. Ê mesela nê li vir e. Mesela vojin ku di devî wê de koxat tîn. Koxateke çûçik hûnî qot kirine û kirine devî qîzikê ye jinikê ye. Dest xwe kirine dê vijê derxistin di nêrin koxetê de hûnî kelîmeyê çûçik erebî yo zî kirine. Tiştek ji li ber jinikê tune ne cizdanê wê ne çenteyê wê ne bîliya vojin ku kî Jinû tanê hûnî teve cilê xwe yê binû hûnî çek kirine wê derê û hotine. Ê de vî howî de polîs çi dike? Ê de nêrê ku meselen kesek hûnî ku ne cizûnî xwe li cem bê ne tiştekî xwe ne kîmligê xwe ne tiştekî xwe li cem bê dorin dinêrin kê meselen gilî kiriye, hûnî şîkayet kiriye mesel gotî kesekî me winda bûye.

Robûn de fetrok ji zû de ew miheqeq fikirî fikirî yanî got ez ê yanî pê herim vê meseleyê vê zêrê ilim em ê fehm bikin ev bi çi hovî giştî vê jinkeya sawek bi vî kurik nas bikin yanî ji mêrê wê jî nas bikin.

bi şeklekî pir biribûn. Yanî kesek neyştibûn yanî bi şekil umûmî seba ku kes mitole bê yanî ku kes kesî dixwazin cida derxin yanî metlûb bê cida derxin. De û miheqiqo yanî ew polîso ew ê xwe hebû. dostekî xwe ji Iraqê hebû nosê xwe digo jê re got yanî va Alsos Lêmûn dibe got yanî ji te meseloka me winî winî heye hevolê xwe jê re got ser serê min ser çavê min got ez ji te re binêrime got em ê binêrim yanî tu kevime ew mesela neqûlê got tiştî wextê dixwazê got hinekî li min sebir ke got ez ê têkevim binêrim got tiştek midî ez ji te re bêjime.

Dûro gû heqiqa kê ye? Yanî komsera kê ye û ew ê zone. Nû zonê di tiştî vî tiştî de dişuxulêne xisûsî yanî di vî tiştî de heq dike nû di tiştî kota de û sihro de gû elem bişîne pê bir ew tê keve vê meselê ew vê meselê helkê wo wo dopte xwe ji vê meselê derxistin

Û vo şabon jî dibê birokî xwe hê, ew jî vo birî wî jî nefsî vo korî wî dike mobênê dewleto de ew jî ser şehnê dişole. Robûn bes dî ku birê xwe hîne li Tirkiyê yanî ne çî derekê, bona birê kirin tehqîq birê re ve kirin. Kurmancê Tirkiyê dibêjin em nizanin tehqîq çi ye, ji wan ji we re bêjim tehqîq yanî sorgulama. Seba kurmancê me yê Tirkî jî fehm bikin, ji min pirs kirin loma ez dibêjim. Em vegerine mesela xwe. Bone vî kirin niv vî jî litfî ye nivî birê mêrik. Jê pirs kirin gotin di vê nostikî gu vu ferî heye jino birê min e. Gu vu çito hotî vire gu vu hotî kuştine. Ê gu bi çi howî gu wele em ji ser vî howî sorgulemiş dikine pirs dikine yanî mesela li ser vî ye. Ê gu Gu ti çi serzonî te axir cor kîçe xwe dî yên cor tewr tolî te kîçe xwe dî gu wala ew birê min pênc rî berê hot birî birê min herê Iraqê hotne cem min cema molê me û du roj jî min nedî bes gu qîskeke min heye qîzeke min heye qîzo min e tewrî çik gu heleqî xwe pir pir rind e gu pir jê hez dike gu wana çi dixwazin wana gîj qîzê min pirs kirin bîlgî û melûmat gîl bo qîzê min e. Gun çi dixwazin gîl bo qîzê min e. Gu ew ê ew ji were bêjê meselê wê. Robin gu berî gu em herin molê wê kevin, molê wî mêrê wê kevin em binên ku fetişk minê ku çi dimo dohê. Vetkin hindir dikevine hindir dî ku bînê kulûrê pir ji hindir tê. Yanî hindir bi bi kulûrê hingî bişûn bîn doye yanî bînê kulûrê pir tê. Yanî bi şeklekî mubaleq kirine yanî. dinêrin fênî fehm kirin û ku çi meselê li vê molê de bûye ku no çi qûs no şûnê xwînê bişon ilem ew no ku zon nûyonî şûnê xwînê li vera ênî dixewinê ji wan ve ênî bê li dike tehlîl dikim bê li dike. Ku cîran mîrana pirs kirin ku we mo cîranê we nedî ku no we li cîranê me mezûda nedî bî pênc şeş rûne me nedî. Got çi tu pênc şeş rûne we nedî hûn ji tu cîronê xwe ne lê. Got no yanî got tamo corno dorê bi molê birêyê xwe molê birê mêrê xwe bo tî xwe yanî molê tî xwe got corno ku mêr xwe dereng tê dorê çor pênc rî xwe li wan rot cem wan rot kevê vedigerê molê xwe dîsa dorê molê wan yanî got em hêdina hûbîne no tim dorê bo wan. Yanî esasen yanî vo birî ku hev dibixwazin Şaban û Ferîha li malê wan rû diniştin mala birê xwe rûniştin dû roj êdî êdî neqle yanî bara vê malkê vê malê kirin. Yanî berî giya li ba wan hev rû diniştin. Vo Letîfî jî birê Şabên sê qîza xwe hene. Qîzê xwe tewrê çûçik ê hevdeh solî Pir bi jinekê de mieleq e, pir ji jinekê hez dike. Yanî jinê opî xwe. Gotin em telefonê wê binêrin kokê corê tewr tolî telefonê qîzikê kirî jinekê kirî vedikin telefonê wê dinêrin axir reqem vir reqem wê telefona vê reqemê dikin qîzkek derdikevê. Dibên çi eleqê te bi vê hêta telefona vê kirî. Dibê no dibê ne sebe tiştekî dibê min sebe no zehro min telefonî kir dibê zehro kî ye? Dibê zehro vo qîskeke ji me re dontêlo çêdike her carê modêleke dontêl pir xweş çêdike yeke feqîr e derwîşe no çêdike û ji xwe re difiroşe yanî qîskeke feqîr e no em kî dibînin dontêlê xweşik çêdike em ji xwe re jê dikirin. Dibê min telefonê kir min got ji te kê zehro Hinek tişmiştê xweş çêkiriye û tu jî were bibîne. Got no wele min şîv doyê ser e, ez nikonim werim. Got Zehro li bo te îşê xwe xelos kir bir were bo min robena min ke ez jî binêrim. Got min jî Zehro re got here cem jinikê cem Ferîho got gotî bir were cem min ez kê binêrim. Yanî got ço çêkiriye ez begî ez jê bikirim.

Ku me ne dixwe em herin yanî li ser vê qîskê yên şirto gotin ku em herin li vê qîskê bigerin. Axir şexs yanî şexs tu tolî vo wetî molî vê jinkê vo ye. Bona we polîsî koya dikin ew yê hûnî ku bi vê meselê zone yanî meselê sihr û cin û yanî ina ew bi vê meselê tim tehqîqê vedike. Ê jê pirs dikin divê çi rê te bi vê qediyê heye yanî em ji to bikin. دەبێ ez e bişuxulme divê tu bi me re yardim bikî divê erê ez bi we re bişuxulme bi we re yardim bikime bes ez kê bi tenê ji xwe re bişuxulme îşê min bi we tune hûn herin li holiyekê bişuxulin ez e li holiyekê bişuxulin gotin temam vê wextê tehqîqê hûna ê ku li mol yanî raporê hûna ku li ser mol çêkirinî temû ketine li derdî ku mol gî bi kulorê we tiştine ser mol de gî besemotin pormoqîzî ku çî gî rakirin. Ew netîce işte hot, sonucê wî hot vekirin rapor vekirin teqrîr vekirin dî xwendin dî ku dibêje ino bes mê jinikê nê ê ferîhê bi xwe û ê mêrê wê bi xwe û yeke dinê ye ê vo ê kê nizon li ser televîzyonê li ser komîdînê li ser ewê nizon bûn vo yê kê ye. Rod bin bona zehro dikin. Zehro tê emrî zehro bîst û heft sal e. Di bona zehro dikin dibê zehro te çir jinik kuşt. Zehro dibê min jin min jinik kuşt. Çira dibê ez ki jinikê bikujme? Sebeb ku rih qetiyo ku vo çiyê win çito mirdibê jin te jinik kuştiye. Cî xwe ve sor bû temû nişka ke dojê pirs kirin. Gu na gunê te jinik kuştî û jinike bi zor riye? Gu çirmo jinike bi zorî? Gu erê. Gu no wele min nekuştî û to hojê tune me. Gu zû bêje kesek xênce de coro tolî ew nedî. Axir şexs vo jinko dî ti bûyî. Tu hatibû cem. Ekîd te kuştiye. Son di xwe dibê no min nekuştiye. Bes dibê ku hûn dixwezin

Tama ji molekî dike mol gî ber min tiştê xwe dibêjin. Gû ve jin ku dûrxe jê dimirê û niv xwe ji kewser e. Divê kewser ji te jê dimirê. Ê gûa me binêrine. Çûna molê Litfî, mola birê mêrik, robûn jê pirs kirin çûn ketine hindir dî ku tune ne kes. Bes qîzike tenê li molin. Mêrik û jinik çûne taziyê. Taziyê tama cinoze teslîma wan kirin, robûn taziyê çêkirin.

Ê got çi rij malê we derket berê tev we rûniştî bû got dixwest di xwe re îlakê çêkin seba vî hawî got bircî me nê teng bê em ji xwe re malekî xwe çûçik girtin mal çûne mala xwe û cîranê me nin got nê dûre me nin. Ê got ma bînî wî dî wê ji tonî got na rind e pir rind e got dî min jî jê hez kir got em jî jê hez kin. Ê xwişka wan e çûçik ê hona hevdeh solî her ku qole Ferîhê dikin bû dila dibê. Dibê no Ferîhe nemirî pir ji Ferîhê hez dike pir pê de mitealiqe temam. Robû rûniştin sekinîn hêvî dêw bovikê hûn dêw bovik ketine dir robû ji kewser ji no jinekê kewser e. Ji kewserê pirs kirin ku mobênê te û ew ê ji tu niye Ferîhê ku wela pir rind e ku ez pir ji Ferîhê hez dikim ku ez û em pir ji hev re rind in. Ku no me bihîstî ino mobênê te wê pir pîs e tu Tu dibê bire ez mirinê bibînim bire wê nebînim tu tu jê heznokî û tu zê ji jê qisqolmîş dibî yanî xîrê bi te re hê tu jê xulemîş dibî. Elmuhim yanî me vû gîl ser te bihîst got no ku kê vû gotî vû derewe got asla tiştekî min û wenî mobîlê min û wê de tune zû em pir ji hev re rind in û em pir ji hev hez dikin. Ê polîs tu çorê xwe nem û onco ku em li hêviyo mêr bi ser kirin mêr vegerê ku em fehm bikin çi meselê ye. Ê mêr çi tu vi xebero dike ki ci do der dikeve dê. Ew kot motê xwe çi dike ji dê. Dikeve mexfe zotên kuştu dê dikeve mexferê cî şirto cî polîso dibêje. Merkezê dibe kê jinê min kuştî we fehm nekir we ti xeber ji we nebîst we fehm nekir kê kuştî dibe te xêre dibe hele em li hêviyo te ne ku tu ji me re bêjî. Got ez zonim ez zonim kê kuştiye got ekîd wê kuştiye got wê kê di ser kê dibêjî got vat zehra wî kuştiye got tu çito dibêjî zehra li ser çi esosê dibê zehra mabênê min û we de birine jin û birê min pê bihise. û neqîzik pê bihesin. Jina min Robî dî ku Zehra û birê me eleqa ma bênê wan de hê, rûkê ser wan de hatiye wan rok kişif kirine. Rût bê birê me berdigerê ser digerê dibê Zehra qurba birij dibî dibê Ferîha qurba birij dêv te dernekevê jinê min re nebêje tê malê min xerab bikî. Ferîha dibêje ku ti vê qîskê ne terkînî ku ez e bêjim. Gû birê min hot e cem min gû gû qurbûn jinê xwe re bêje bir tiştekî nerê jinê min re nebêjê ser min û zehro gû wê em girtin bir nebêjê. Gû ez jî kê zotan eleqê xwe jê qut kim min bes tişkîn min sebir kin ez kê bixwe eleqê xwe jê qut kim bes bir jinê te qurbûn te nerê yanî jinê min re nebêjê. û got, Jina min rî hona tê de hotî kuştinê wê rî nefs wê rî telefûne min kir. Got, Zehra hotî bo min e. Got, Mi bihîstî ino zehra dorê bo win tişmiş do hîn difiroşê win. Got, Min ji zehra re hota bo min. Got, Min jê re gotî Zehra tê nêzik e win nebî tew nekevî molê win gişkî tê nerî çi to nefiroşî win e tê bi win re eleqê xwe bi win re qutkî. Got, Zehra bi min re dawî kiriye ez tehdît kirime gotî Dibes ji min re bisakine û gotiye ez kirin wiha zor tehdîd bi min re kir. Got min gotî no vê mewdûeyê bigire, vê meselê bigire ku ez werim ez e hil kime bi birê xwe re. Yanî em li mabênê wê û Zehra de dawiyekî pir mezin çîbî mabênê Ferîhê û Zehra de. Yanî got ekîd ekîd wê kuştiye keşî qênce wê tune. Gu tu hojê hê jinê te bi zorî gu no wele. Gu dilî mêrik pir şewitî gu yenî ne bes e yenî jinik çû gu tewî kurî min jî ser de çû. Yenî berê ku mêrik corekê qeherî bû niha hîn qeherê xwe zêde bû te muhim jina xwe mir him kurê xwe mir. Bona Zehro kirin gotin were were were vir. Gu te çi ji me re negotî mabênê te û Letîfî de eleqe hê? Gu no tiştekî wîn tenê gu no ne moja her her tiştî hene me her tişt bihîst. me fehm kir. Ê got ew berê bû, niha tiştek tune ye. Got te lê çirb jinikê re dawî kirî, te jinik tehdît kiriye. Got na, got got ve jinik temo ser me de hat, got ez û Litfî got got jinikê yanî got ez kêlim herim bêj me, got min ji cî re gotiye qediya got çaxê yanî ew mesele û me qediya qut kir yanî. Ê bes e hî din û qutke vê meselê ku tu vê meselê careke din vekî rûstnîye ze ji te bi qeherm ne eno me ew tehdît kir bi tehdîdê serîh yanî mûgaskê te tiştekî bikim got no bes min jir gotî êdî vê meselê veneke qedîya qutke yanî goto qol bike ez kê pir bi qeher me gotin xwe newestîne kesî xênce te vajin kor nekuştî te kuştî û te sihr jî kirî de vî jinekê got çirmo sihr de vî jinekê de vî gotî erê şi

Gu min çû got, Bes e hêdî. Yûnî an ta no xozim wê çaxê sebe vî hoyî terk kon, sebe sihr mihr o. Rabû gotin jê pirs kirin got, Çi eleqeyê te bi Ferîhê ye? Got, No a çi eleqeyê min bikê pê re her jinkeke zewîcî, mihterem e, akabir e, çî şî min pê heye?

Basimê me hebû Purmux Îzî me hebû yanî mana dixwe eno eleqa min mobênê wê jinkê de gere hebe. Gu ez misalihê televîzyona me yanî gu tehmîrcî me yanî bi şekil tebîî ye wê bona min kir ne gu ez herim. Gu bi xwe telefona min kir bona min kir gu televîzyona min vê dikevî vedimrê wer ji min re çêke. Gu ez çûm. Ez tê li çê dikim û li jineke pir e kobir e. Ji mir çok çê kir onî û war got mêrê xwe kete hundir esibî bû gû volver çi dike gû min gotî kî çi çi dike televîzyon televîzyonê çê dike gû ji mir gû bîlne derkeve gû onî min da esibî û gû mir gû derkeve gû min jî îştoya derketim. Dîku mesela her ku dorê de eqilê. Robûn bona mêr kirin, mêrê jinikê bona şabûn kirin. Gu çiro tu winî nişkekê de ketî hin dire û te mêr kiro dawî kirî û te gotî derkeve û gu çi yê xêr e mesela çi yê. Gu yoxsa tu bi jinê xwe şik dikî, bi şipelemîş dibî. Gu no mesela ne no ez şik dikim bilexsa jinê xwe wosiqim. Gu bes ino exîrê bi min re heye nê qisiqonmîş dibim.

Şirtopê şik kirin, mêrg bernedon. Gotin illem mane tu xwe ta jinik kuştiye. Dibê çito ez kê jinê xwe bikujim, me pir jinê xwe hez dikim. Got hemû terîqê kuştinê jinikê ne ku înî bînî ku peyokî kuştiye. Jinik bi terîqoke wo wehşî hotî kuştine. Vû înî ne îşê jinon e, vû îşê mêrgon e. Ê tu delîl ser mêrg nedîn, piştî sê riyo mêrg berodon. Mêrg çito berdidin mêrg dorê mol

Temo her di mol ne li ber hev in molê wî molê birê wî. Gu jinkê cîronê me gotiye wer binê pişt qopî we çi dî. Gota çi dî gu binê kerosê jinê tê. Gu elê dînim gu rost vo kerosê jinê min e min lê nihêrî gu gu ser tu ji xwîna gu min ji we re onî. Bes nûxwînê hone lê eşk bî ne nûxwînê nîye eşk bîye lê. Keres fehes kirin rûstin dî ku vê xûnê jinike ye. Ê berî ku vê keresa xûn bîyê berî ku xençer yanî berî ku kêr di singê wê de lêkeve temû tî birî wê me got kêr di singê wê de lêxistine bergî û diro di qêf de lêxistine çûk çûk war ku jinik miriye. Ê re dibin zanî vana çi dikin vana re dibin di tîmsala tînin ê di mankena tînin. Yekê wanî sekinî

Xwîn dorê holî çepê kerês e, vo ne çepî kerês e. Mûmkînê dinê jî nefs wê terîqê dikin dibê biro yek jî di piştê do bigirê. Yanî dê xwe bîne ku tu yekî di poşt do bigirî. Yanî tu her dest jî poşt do bigirî û yek jî pêşî do lêxê. Rûdibê yek monî poşî do mûmkînê digirê û

belkî jî sisê bin merî nizone gotî elmim yanî hinek û girtî û hinek jî lê xistî. Polîsa got ekîd vo jin ku kuştî Lutfî û Şabon e. Bona wi her di birona kirin got we kuştî. Hîn bi wana re tehqîqê vet kê dî ku komser Kaya hat ew komser Kaya jî ew jî yanî ew e.

Min çend caro ez çima bo pîrê pîr dibê no ez tiştê winî nokim. Got min jê re jinkeke polîs eyar kir ino xwe bikê ino dikê here bo wê kot moto bikê. Got kutî no qîzo min ez kot moto nokim gunê tiştê winî herom e. Got min jê rêyeke dinê dîsa şand got gotî no no tiştê winî înan neke herom e got nabê va kesî stiqbol nake ille min zibûnê xwe hona nas dike ê xerîbo stiqbol nake tirse. Got min xwe da bendê qopî wê min dî jin pir dikevin endir û pir tên min ew miraqebe kir got min vê tolî min dî jinkek ket endir pir dereng derket Guelê vî mû mûm heta wî jiniko derket. Got, kuşto jinik derket min jinikê re li ber wê. Min ji re got çentê xwe veke. Jinikê got çi re çi ye? Got çentê xwe veke. Got min dît çentê çentê xwe vekir dît ku di kevçî text e û poçek lê gerandî gotî min fehm kir gotî min gotî vê sihirê tefrîqeyîn ê ku di di hev biterkînin. Ku gotî erê vû temû mêrê min jiyakê hez dike dixwe zim û ku no mesele min nê vayê ku vê ji tervo sihro çê kir ku erê ku çiqas pere ji dest in ku no wele jinik pero ji me no xwezê jinike pirerind e. Bes yanî ew cin nîhona ku ji me re çê dike ew cino pero naxweze lê bes zêro dixweze ên cin dixweze ew naxweze. Hatina molê pîrê dî ku molê pîrê te ji zê kotê nîver ribe zêre zêrê temam e vo xwedê zanê cino ji bîr kirî li molê wê de. Elmihim rotbê dibêjê kî tê molê te sihrotkê yanî ti kê isteqbol dikî got te ferhê isteqbol dikî tê molê te sihrotkê got no min tu cor ferî hene dî ne witîbûm ne tu jinikê nas dikim.

Bona zehro dikin dibê te çi tu te çi sehrê çi kirî vo çi sehrin te dikî gu erê gu min sehr kirî gu sebe ez kewserê û mêrê wê ji hev berdom bidim ê dibê sehr bilaks dorê dorê bi qîzikê kor dikê dorê qîzikê dinê gu pî cora pîşî çê min kir gu qîziko mezin dizgirtî wê ew terkon o didiyo çêkir gu o dinê ji terkon.

Bona ku rik kirin got ma va êtê ye va çi ku çi got erê. Got ewel şexsa ku me re em çi tu jê pirs kirin tu îtiraf dikê. Got çi îtiraf dikê got te jinik kuştî got na got min jinik nekuştî got te ji min pirs kir te min got çi ku çi êtê min got erê ê min e bes ne ku min jinik kuştî. Got lê va çi ku çi te çî jê xwînê jinikê li ser hê got ez wexta ku li malê wan bûm.

Dikevin vê cîhanê şînê ku tê de çok güç dînî. Ko şûnê solo, solê kê li wê derê heye. Dorin dinêrin jê yek solê şabê ne. Temo şabên çok güç çiwenî. Ê hinek hineke dinî jî hene. Dorin wana gîb ê wana mol ro solê kê hê lê tebeq dikin. Dinê ko ê kê. Molê jî gî fetiş dikin.

Lîmon vê hevde solî. Û qîzik jî jin jirk û jinê wê pî xwe mirîye mered nefs pê re çîbî. Qîzik bodle bî. Qîzik temo pir re pê de muteelliq bû. Qîzik jir tixtor re tînin, tixtorê mered nefsî tînin. Psîkolojî wê ew bîye. Elmihim yanî bo tixtor re tedawî dibe. Re bûn bone lîmonê kirin vê qîzikone hevde solî. Wexto ku bone kirin jî pê re bone tixtorê nefsî jî kirin. Tamo qîzik weda xwî sehî tewre nêrind bû yenî ê nefsî. Qîzik ro kirina tehqîqê qîzkê ri tehqîq dikirina qîzik kêlekê dinêrê û dikenê dibe ez pir ji ferîhê hez dikim û dikenê kêlekê dinêrê îşoret dike fehm kirin û qîzike nêtebîyî ye. Û dibêjê wele ez pir Ferîhê hez dikim. Ferîhê min pir jê hez dikir. Bes dibê Ferîhe ji me re sihro dike. Got ji doza nîşter sihro dike. Got ji xwişka min re mezin re kirî xwişka min ew dizgirtê xwe ev diterkundî. Ji xwişka min re ortê re kirî wê jî dizgirtê xwe terkund. Ê got ji doza nî wê kirî got xwişkê min dibêjin. Guhê jin ho yekî hez dikim û binî min wî pirin da ku na eskerî xelos dike kê warê min bixweze. Guha pir tirsim yanî ji min re jî bike. Guh xwişkê min gotî binê ji me re kir wê ji te re jî bike ya. Guh em li mol jî dinêrin nêv çendrîyo rokê her carê şiklek sihrdar dikeve ji molê me. Got, Ez jî pir hesibîm, ez jî pir qeherîm me çûme molê Ferîhê, min jê re got, Tu çi re ji me re sihro dikî û divê çokûçek dest min de bû, min çokûç anî û min dît û min sêre de lê xist û mir. Got, Yanî lê xwişkê tê dinê? Got, No, kesî tiştek pê nekir, got, Min tenê lê xistiye, min tenê kuştiye.

Enê her corê tiştek derdkevê me, me eno me gît çûf mol fetiş kir ser û bin kir me tiştek nedî. Ê vi dixtorê nefsî vê psîkolojî nefsî dibê ku însanî hone ku ew hebê pêro demîrî wî diezibînê wî însanî hone ku kuştî dibînê ew însanî kuştî bi ku vo demîrî wî diezibînê rotbê gule wî dikê tişt mişt do derdixeyê bi ku se Seba vî hovî. Ê demîne kêr, kêr tene ye, tamo kêrek bi kêr singê wê de lêxiste bûn. Ê dibê ê vo hîn pir tişt kêm heye. Vo vo kê bi tenê çi dûwinî bike, vo bi tenê no bê. Çiro dibêje illem ez tenê me, min tenê kiriye. Ê bi kûn vo kesek tamo imrî xo çi kes bê dikenê, kes bi qêf dikenê, tamo çi çike.

Zehro jî cidî cidî xwe dayê bendê ye ki lem yên wî bixoze ye. Robû dorê tê û eşkol elwan sih ez sihro çêdikê û foyde nokê. Carekê ê dinê dizgirtî xwe berdê, carekê ê dinê nizom çi dibê. El min ti foyde nokê. Heta rokê Ferîha Serwan da tê wana bi hev re digirê. Dibên wad didinê kê dibê qedî em yanî dina nokin em hev dikê biterikîn ne.

Dorê tê ji te carekê dibê ji te rûvî berdem hewşê wî carekê dibê nizom çi têke malê wî ê di nêrê çi dikim boşe ê va dibê ez dorim dibê ez her ku dorim dibê çi rayînî feşil dibê no no bê no ne cihê bi me re dibê fo ferîhe kota dîsa dikê loma no bê ferîhe tim kota dikê loma no bê tim feşil dibê.

Zehra bê notgê vona bes inoynî durê kevine. Rodbê vona dibê bo jinikê û bi jinikê jî tîfox dikê dibê binê vona qîskona perê xwê pirin. Got xwezî yenî vona pera pir bidedin ji wan ji wan re bêje vo ferîhê vo ferîhê kirî vo koto. Rostunî ji herek ribek xwedina ribek zêr didine jinikê. Jinik ji wan re dibêje va sehro Ferîhê kirî ê lîmon înon dike. Lîmon temûm dibe ez e gule wakim. Munê çi dixwazine ez e bikime. Lê vî opî xwe mun opî xwe herê Iraqê ku sebe opî wan herê Iraqê sebe ku xwe jinikê re bûş bikin tam ponze rûnel mûl rûniştî kê hîn hîn naçî yên kê here ye.

Qo gokiye lîmonê got ezim. Ha dî ku lîmona qo pijêre vekir got hello selo got tişt tu vê saetê hotî xêr e îşello tiştek tune. Dî ku ferê ewe lîmon e û her di xwişkê xwe li poş wê sekînîne. Lîmon kotê vetkê dibê binê vir çi kot e, dibê çi kot e çi zoma vir kotê hûn e sehreyê hûn e ku di mol de dînîn. Dibê ferî he vir çi kot e, te vir çiyê te kirî molê min. Dibê çi hale derbos wan e ndir em şûrê bikin eşwa fehmino me çi mesele ye. Derbos ûno derbos hender dike. Go Feriha binê bi qosa min pişta hast kir, min tibînî xwişka xwe mezin hest bûn dît rot bijî mer ko tu dikî dikî ne nesîbê min û xwişk mişkê min qut dikî te çiro tu vê wanî dikî dibê tu bûdlebî dibê çî îşê min bi ko to hê çira ez kê ji war ko to bikim sebeb çî ê de Fîdon zanê ku xwişkê xwe zû qona dibê yanî ji Ferîhê hez kir tirse ku Ferîha wê qona kirin bidê ê kêr li bo sûdê ê mezin Grîbin çoketî xwe cevê xwe li ser komîdînê li çokûcê çûçik dikeve. Dî ku ew bi derdî şûr morê de ketine wê çokûcê bi dizî rot kê dike poş xwe. Denêrê cove xwişka xwe mezin dike dibe tu şorê stîlam bike yanî mo dice hîn ewna wanî pê şorê lehî dike yanî xwişka xwe mezin bi ferîhê re dibe na te kiriye

Yanî ê çik û ê ortê û ji qîsko çiçik re jî gotin ku em çûn jî tu jî pê me molê pok bike. Molê ku gîj yanî bi ew ê gî bi kulorê pok bike birînîn ez serê xwînê tiştek lê nemîne. Fikro kota qufî fîdonê, fîdonê got were min vê kotê hona ku ji me re yo zîkirî got were min devî wê kin. Got min bihîstî li ciyokî eno ku merî kotê hona ku min kê çêkiribê merîtekî devî miriyo îptal dibe sihir. Got were ma re got bikin. Qîz got ku me wexta we pir koş kir, pir giron bû, pir çetin bû. Got me çû bir me nikom bû piro kiro. Me hemû tişkî nêzik me nikom bû heta xabê em biçino. Hemû me tişkî nêzik çek kir. Got me betonî xwe jî bi xwe re onî seba ku tiştek li pê me nebî. Nî kes

Sebe inu ku ser wê şûrê nake nerê ser wê tiştekî nebêje. Elmihim qîsko çik war got hemû pire pê de mitealiqa ku fehm kir vo we niye hîn zêde mered nefsî wê ji ew bû lê giron kir qîzik ro kirine misteşfê eqlî û çiçik û vonê mezin jî jê re hikim miebed hot.

Ew nebû. Sebit nebû. Ê ku hundirî me re jî dişewîtîne voye ji te. Vo tiştek lê derneket û qîzik çûn. Qîz ku înon kir qîzik çûn ketine hebsê. Erê çîroka me hew bû. Înşallah we eciband ku eciband ji bîr nekin, îştîrak bikin û ecab bikin û neşir bikin înşallah. Heta vîdeoke dinê hûn bimînin bi xêr û xweşî. Şeva we xweş be.